bolo wa vuli nchumu handle ka ku mina na wena mingisiro munghana lona fm se hi hlanganile nakona kha afrika wa vulavula namuntlha i ra vumbirhi siku hileri ra makume mbirhi nkaye ra n'hweti leya nhlangula lembe ra magidi mbirhi makume mbirhi mune mina ni khalanga pet mathevula i n'wana risimati wa jim wa xitlangoma wa xingiritano wa xicajana makunene wa ndandadzi hi ta ka wena ti hi ri la studio two a apolokwane ku tisala nakona ku afrika wa vulavula ku njhani mingisiro me a gauteng a mpumalanga a northwest a limpopo nawe ikoma kwi-audio streaming ya mngana london fm co za eh, moya wu ba ku tlakuka lwangu ri ya ri ya wela hansi hinkwaro eh hi le tikweni ra n'wehe laha ku lahlekaka timali to tala hi vukungundwana hi le tikweni ra n'wehe laha ku nga na ti-wasteful expenditure hi le tikweni ra n'wehe laha ku ndliwaka patu ka nharhu ku ri patu rin'we hi le hi le tikweni ra n'wee la ku ndliwaka miako wu nga heli hi le tikweni ra n'wee la ku xaviwaka tiphayiphi ti tshwa hi dyambu ti cukumetiwa ku tlhela ku xaviwa tin'wana ti tshwa hi dyambu ti cukumetiwa ku xaviwa tin'wana ivi ku ri kho ti tirhaka hi le tikweni ra n'wee laha ku ku ndliwaka water treatment plant loko yi layitiwa yi dzinginika hinkwayo ivi lwangu ri famba
Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Se leswi hinkwaswo a ni swi vula hi mhaka ya ku loko miako leyi kha ya ha hluka hi kutani va ta ku va mali ya ku lunghisa e xikolo xa u ku thula lahaya ka mageva xi ha hlukile ku ve hi tshame hi byeriwa kwala ku ha mukontraktara le ndleleni i le ya ku yeni i kwi i kwihi ko fana na kwani Hambi, hambi kwala a ku nga byeriwa ku va i le ku yeni, mukontrakitara a ndzala a mana le, na le ritlhavini. Na namuntlha na sweswi ni nga ri kwala, a nga se. A ni tivi mi ta hemba ku fika rini. Kambe eAfrika wa vulavula mi, namuntlha mi yingisela Munghana Lonene FM, mi ta va kha hi bula na Tatana eh Elijah eh, Mhlanga va hi byela ku ku endleka yini le eh a tikweni ra Changane le a Bushbuck Ridge eh hi twa ku ku endleka yini kona loko hi kha hi languta ka timhaka eh ta mabobotsana mpfula eh leswi nga hetelela swi kavanyeta eh timhaka ta eh, miako ku onhaka miako hi ndlela leyi se ta va hi kha hi la ku twa kusuka ka vona hi ndlela yeleyo hi twa ku ve le ku voneni ka yini hi langutela na ku bula na mec eh Bascop Makamu hi ta vulavula hi timhaka leti ta eh ku onaka ka nhundu eh na miako swa vaaki ku va ri yini tanihi ndzawulo eh loko xiyimo xi te tani a ku kunguhatiwe eh mbulavulo kusuka ka MEC wa timhaka ta vurimi kambe um mbulavulo wolowo Eh, wu tikomba wu hundziseriwe emahlweni seke hi leswi nga ta va hi khomela swona ka nhlekana siku ra namuntlha kambe ke hi teke nkarhi lowu hi wu veka a tlhelo hi ku um eh, ku na vanhu vo tala va nge le ku kombiseni timhaka ta leswaku um va yimeriwa hi minhlangano ya vatirhi kambe va komi ku pfuneka minhlangano ya vatirhi a yi va pfuni um loko va hlongoriwa vo hlongoriwa loko va nga holeriwi hi nkarhi vo ka va nga holeriwi hi nkarhi

hina se hi lava ku tirhisa ndlela ya hina ya ku tshinya lava va kha va kavanyeta timhaka ta ntirho se yin'wana ya ti-union yi ku hayi ta ya khoto languta leswi nga humelela ka s a a hina hi vulavula hi tinhlayanhlayo hi vulavula hi vanhu lava hi va tivaka vo ngo lo jekajeke sweswi kaya va kha va tereka s a a kha yi ku hi hava seven percent ya le mi yi lavaka va hi kona va tereka va tereka va helele kwihi vo lo jekejeke sweswi a kaya ni vulavulaka hi mhaka yini hi mhaka ya ku minhlangano ya vatirhi kun'wana yi fika yi va xisetela mina loko na ha ri thicara a ni nga ri xirho xa nhlangano wa vatirhi ku kondza va fika va ku nghenisiwa linawana lin'wana li ku um loko i ri nga ri ni vuyeli ka nhlangano wa vatirhi i tekeriwa mali yo tala eh, hi nga ri kama wa kona a ka dyondzisaka organizer eh, pewu na na satu va ku ha swi vula ku hi ta teka mali yi nga ta ya ka pewu na satu hi nkarhi wun'we se va he se ndze njoyina yin'we ka tete ya timbirhi kambe loko a ku nga ri mhaka ya sweswi a ni ta va nga yi joyinanga se a hi vulavuleni hi toho timhaka teti ta minhlangano ya vatirhi hi wonge ti minhlangano ya vatirhi vanhu vo tirhisa n'wee va ku va yimela n'we ku va va hetelela kumbexani va ya tikuma va ri vaholobye kumbe va ya va ya tikuma eh va ri ka switulu swo karhi ku nga ri mhaka ya ku vuyeriwa ka n'wina tanihi vatirhi loko ku ri ku a yi ri koho minhlangano ya vatirhi hikokwalaho ka yini va e m s sweswi sweswi ni vulavulaka va ka va mbala tiyunifomo to handzuka a yi ta va yini leswi va nga nchumu a yi ndlangi nchumu sweswi ni vulavulaka va ems a hi a hi loko no pfula tinqingo la ni ku fonani va nga nghena swi vo chava ku a ni mi ta va pimpa mi ku hi n'wi twile swimani mana kha vulavula ka munghana lone se i timhaka leti hi nga ta va kha hi ti languta nhlekani wa siku ra namuntlha mingiselo munghana lona f m sweswi hi lava ku ta twa kwala nga koko timhaka tingani mi le ku hlangana hi na yini xin'wana lexi ni nga xi lemuka um eh, kumbexani hi nga xi bela a ni tivi kumbexani ho la ku bela mavoko nhlampfi ku kota ku ku va yi kha yi hlambela matini a ni swi tivi kambe mi se swi ya ku a hi se a swi talangi hi kuma munhu akha ngopfungopfu a limpopo a na ha swi twi munhu a nghena ku heyi hayi patrola ka yena a ri khuleliwa a ri fambeka a i khale nyana ni nga se swi twa sweswo kambe hi mi tweneni mingiselo ma hi le ka 0860002543 nongona ku eafrika wa vulavula hi le ka munghana lonene fm mi nga rivali ku tindlela hinkwato ti kongoma kwele a nkonko wa stadium 21 december loko hi ku Khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa Vulavula, 12 to 2, Musumbhunuku ku ya fika ra Vuntlhanu. kumeka timinete bele ya wena ya khume yambirhi a hi amukela nin'wana mingiseri loyi nhlekani kalanga papa siku rin'wana ni tshame ni ku aka n'wina ni ku ku hambana xikarhi ka savage na na na n'wa- na n'wa- na n'watipolotiki i yini mara swi tikomeka ku a mi ni twangi namuntlha ni la- ni landza hi kahle kahle mi kota ku yi twisisa hala ka ti-union eh Vanhu vanhu va hina lavawani va tiunion ku ku ya hi ku languta ka mina na analysis ya mina ku tele masavheji laha na na vanhu va na na vanhu va ku tirhisa mikano ku ri ku vathori va tirhisa tikhoto ku lwa na na na disability studies loko i ri i kha i ku i rhangela vatirhi i wa n'wa tiunion i hlaya tihi tibuku ta kona ta ku loko u ri na mhaka i nga yima a khoto na mhaka u yi tirhisa ta presa ta mhaka leyi na leyi na leyi ivi muthori a a luza hi ku sweswiwani i kuma ku ri vatirhi hi minkarhi yo tala ngopfungopfu lava vo tirha mintirho leyo ka yi nga dyondzanga loko loko va ku ri loko va ku ri aka masipala hi lava vo tlilina maybe na ma-security na lavo rhwala ti-dustbin na driver ta mabazi na ta malori hi vona va tekiwaka va tekiwaka va yisiwa le xitarateni vona a yi fambeni ya hisa dustbin tlhe yi chululela a mi na thyaka mara ku ri ku vanhu lava va kokeriwa mali each and every month ya ku loko va ku ri na timhaka va va kota ku va kota ku yeriwa court va va va tengeriwa mara varhangeri va kona va va rhuma ku ya ku ya hisetela ti-dustbin na ku pfala switarata mm.
se se, se e, ivi loko va va va ye va ya pfala switarata ivi ku ku va na swilo swo tala eh. hi ku ri ni tsundzuka un'wanyana a nga te um a teke ndlela yaleyo a mi na yena loko va n'wi nyika papila ra dismissal a feyinta valova so yi serious mhaka leyiwani ya ya ya i mean ya lavo rhangela e tiunion hi ku ri vanhu lava ya ni khalanga nakona hambiloko mo mi la ku va munhu wa straight swi ri ni ri ve ri khalanga e, e, e wa union jikijiki mani khalanga se va na thendara le ka masipala ya ya titiraka tinharhu to rhwala emalakati se swi vula ku khalanga a va ha vulavuli tona leti a ta va tirha ene ku ri ku loko se va va appointiwa a va a va kha va vulavula ni timhaka ta straight mm. se va na ximanga swa keni
se mi mi vula sweswo sweswo ma nyika xikombiso kumbe swa ndleka swa ndleka se munhu i nghene hi thikithi ra ku ye i ya vulavulela vatirhi loko se a fika le i lavela nsati wa ye ntirho e ku kumbexana mi kuma ku a hi yena a nga n'wi lavela va le ku byela kwamani phela instead ya ku hi nyika vatirhi seven percent increase swi ta costa company ku kumbexana mfumo lowa hina kumbexana masipala lowani close to seven billion wa hi nga ku nyiki e, e, e tendera ya thirty million mara yi ta nghena hi vito ra nsati or vito ra sipara va ku nyika proposal hala tlhelo loko i languta amene vana va kolota xikolweni gezi i suke leri layitini leke ehlambi ya mataketla laha u nga layitanga na gisa i ze i gina i phaseka
se hi le ka 2024 mina lexi lexi ni hlamarisaka i ku hi 2024 na hi 1992 a ku terekiwa a swi pfi swi cinca swilo leswi swi nge cinci swi nge cinci swilo leswiya hi ku ri loko mo languta history ya ya varhangeri va hina hambi kwala ka ti-local hi minkarhi yo tala mm. a swi talangi ku va ku ri vanhu lava rhandzaka xikolo hikuva a ni laha ka vurhangeri i nga ku na na ku dlayanyana ku na ku dlaya swi va kona se n'wina vo dyondza va khalanga hambi homuteka hi mi yisa le mi ya rhangela vanhu kwala kwala ta nga ti machava a mi nge lunghi Mm-mm, xexo xihehlo xikulu phela mi vula yini Ah, loko- m- loko mu mara a va- a va dlaye van'watipolitiki
hayi swi tivi n'we mi tiva yi
awa mara a ni- hi- hi hi analysis y- ya hina ha swi twa hambi hambi a ku a kzn va va kha va hlaya kwala ka mlfm a ka mahungu ku ri va khome un'wanyana hi ku- hi- hi ku ya hi nandzu wa ku dlaya hi- hi- hi- hi swa ku yena mayelana na swa tipolitiki hi swi twa kwala xi- hi swi twa kwala ka xiyanimoya Mm. se namuntlha a ni nge ku loko swi ni rindza swi nga ri swona midyondzi yi ni khalanga mi tiva na na ti-economics na ti-analysis na ti-repo rate na ti-mi na swinene mara loko vo famba ni va mi ya rhangela laha n'we mi yandlanisa swa straight ene mi ya mi ya humesa xinkwa emilon'wini ya vanhu mi ta hanya hmm. ma yi vona se hi hi vu hina hi xota rirhandzu ra ku rhandzana tanihi vanhu va mpimo hi hlupha ngopfu hi ndlala hi lero loko munhu o za o dya van'wani va hleketa hi khwiri loko loko loko loko o hleketa ndlala ya yena i mintana vaakatiko swa lo the society ma hi vona ivi se ku tirhisiwa vito ra ku mina ni le ku mi rhangeleni ka yini yona kasi ni le kasi ni le ku mi miteni Kasi ni ku, Ene ni mi xavisa ku, ni mi xavisa ku, ni mi xavisa ni ku nandziha ngopfu. Swi ri endlwini se, mhani na ha ri na bondho leyi ni yi kolotaku, ene loko se ni swi vona ingaku ximanga xi ta huma sakeni, no chika. Loko ncindzani a nghena, hi ku, Ncindzani phela loko i nghena la, i languta, i ta lahliwa i na vana. Ma yi vona? Ni mi twile.
ke se le kanaka 0860002543 ntirhi loko yi ku hafu ku bele awara ya khomembirhi hi la se hi nghena ku thwi ka leswi swa ka minhlangano ya vatirhi hi twa kumeri yini n'wina hi mhaka yeleyo um ngopfu loko ka hi languta ka timhaka ta ku um ku na mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe munduku lowu andlariwaka hi holobye ina gondongwana um sweswo hinkwaswo swi va kombisa timhaka ta ku ku na timali leti ti va ku ti kha ti laviwa hi vatirhi leti leti ti nga fikeku kumbe leti ti nga ringanelangiku ku ti nga hetelela ti ti ti yisiwa e, ti kumeka ku va ti ya ka vatirhi hi ndlela yaleyo se xivutiso lexi nge le ku vutiseni ku um minhlangano ya vatirhi yi va yi ri kwihi nkarhi lowu yi va yi tlele entirhweni kumbe yo ka yi nga pfuni nchumu hi vu yona ke a hi amukeleni un'wana mingiseri loyi 0860002543 nongona ku ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene fm makomba ndlela i makumembirhi ntlhanu timinete ntsena pele awara ya khumembirhi nongona ku ya afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene fm makomba ndlela eh hi ndlela yaleyo yi ta hi pfuna ku va hi twa tlhelo rin'wana ra we ra ra mhaka hi ndlela yaleyo un'wana mingiseri loyi nhleka Injikani mbutfet.
papa Eh mfukile mbutfet. e vungovo Eh mativa mbutfet kuna phone yin'wana twaku ya ma veterans la Pretoria ku loko hi ri na ti problem hi ma veterans ya masocha. Ivi ku hi fonela nomboro leyi. Mara i khale hi karhi hi kaya kaya hi ya va kimbal hi vuya hi ya pitori va hi byela ku e tihofisi ta maveterense mali yi herile ma swi hleketa minkarhi yin'wana lembe rin'wana ku ze ku nga lava ku ku votiwa ive ku va veka xinavetisi xa ku david mabuza a ku nyikani maveterense lawa mali ya vona David Mabuza i lo za a tshika ivi ku va toyitoya le KwaZulu Natala va za va navetisa kwala ka minghano va ku sweswi maveterans hinkwawo ya masocha ya nyikiwa mali hi ti one ta December ku fikela na namuntlha na peni a nga kona sweswi leswiwa ku na tifoni leti va ti nyikelaku la Loko hi ku hi ya aPitori kumbe ha va fowunela hi ku vana va hina mi te mi ta va nghenisa xikolo va hmm. ri um department ya maveteran a yi na mali all right mi te mi ta hi akela tiyindlu va ri a yi na mali mara loko va nghena la ka munghana va navetisa swilo leswi swi nga kahle swi ri va tlhela va ku vutisa ku i le ka database na i ku e ni le ka database va ku ha wi ta yi kuma mali mara wiwi loko ya le va ri um military veterans office a swi na mali swilo sweswo na vana va na tatana elija mhlanga va vulavulela ndhawu leyi ya dyondzo ya masungulo um hi ni va vone se va kha va vika mahungu eh na mixo eka yin'wana xa xitichi xa xa thelevhixini va kha va vika mahungu ni ku hawu va kha a hi jikeni loko mi jika hi khamera mi ya hala ma swi vona ku na xikolo hala ndzhaku xi nga hela tatana mhlanga nhlekani mi amukerile ka munghana lonene fm tsalanga nhlekani a kaya loko hi kha hi vona mahungu ni va byeli ku phela ku ri kumba loyi a ku ri muteko wa mahungu a nga se ya laha hi sweleswo ntiyiso ndi huma kona ka radio ndi huma kona ka thelevhixini hi byeleni um nhlanga swi tikomba xiyin'we xi bihile a mpumalanga ngopfungopfu ka tindhawu ta bush bagrich ku endle na nkomazi ku endleke yini mi vona yini a khalanga swi swi bihe ngopfu um la ka xikolo lexi ni nga le ka xona la khonhuku va ri le power line um xikolo lexi mathayele ya xo ma humile ma haha hi mhaka ya moya lowu a wu ri kona ma kuma ma mabeta kana un'wana a ri le ndleleni a ya kaya a lovela kwalani um leswi ke ku nga mhaka yo biha ngopfu swi kona kwala kusuhana na xikolo um hi vone na un'wana na yena i kumeka a ri le ndleleni a ya kaya na yena a lovisa xisweleswo ka tindlela tindlela leti fanaka ku na n'wana na yena lweyi a nga le ka grade eight na ye a nga lova endzhaku ka loko a ta va a wele hi yindlu ya ka vona na yena a tikuma a va a vavisekile hi ndlela yeleyo so ku na vanhu vanharhu lava loveke ka ndhawu leyi kambe swikolo loko hi languta swona swi hala ka makume nharhu nkaye wa swona hi ku swiviko swa fika masiku hinkwawo na namuntlha ku na leswi hi nga swi kuma ku na khume wa swikolo swintshwa leswi tolo a hi nga swi tivi leswi kombakeke ku ri um ku onhaka kona ku kona kambe lexi xi tsakisaka a ku zangi ku va na ku kavanyeteka ka xikambelo xa grade twelve hi laha a ni lava ku ta kona kwalano ka ku loko se ku kha ku ndeka hoyihoyi ya muxaka lowu um tanihi ndzawulo timhaka ta xikambelo na xindzhuti xa xoho mi yisa ku yini mahlweni ku swi ku swi sirhelela ngopfungopfu ka tindhawu ta mpumalanga leti minkarhi yin'wana ku hela ku huma na swivulavula swo tala swin'wana swa swihehlo swa ku he ku yiveriwile ku ndleke yini se loko ku va ku pfuka hasahasa ya muxaka lowuwani mi tiyisisa ku yini ku vona ku swikolo swikambelo swi tsala swi tsariwa ku ya hi laha swipimelo mi nga swi vekisa swona Eh la role egodide la ku nga onhaka xikolo lexiya eh tolo va tlhetse ndzhaku lava grade eight na nine ku ri va nga ti xikolweni ku ri va ta kota ku tirhisa titlasi letiya ku ri ku tsariwa ka ka tona xikambelo um kambe namuntlha ku tirhisiwa kereke leyi nga le kusuhana ka ndhawu liya ku ri ku tsariwa ka yona exikambelo xa grade twelve leswi hi tsakisaka ke ku ri na vafundhisi va ndhawu swa tikomba ku ri va tisa nkoka wa tidyondzo laha ke va nga pfula mnyango wa vona ku ri kota ku tirhisa emuako luwa wa vona ku ri ku tsariwa xikambelo xi za xi ya hela hi n'hweti eka n'hweti leyi so hi swona leswi swi endlaka ka ti-primary schools um circuit manager u wa hi byela ku ri vona va kunguhate ku eh onge ti fanele ku endliwa rotation hi ku eh ti-block ti fambile hinkwato na moya ku yo sala timbirhi ntsena leswi ke swi nga ta endla ku xiyimo xi tika ku vana va tikuma va ri le xikolweni hi nkarhi wun'we hinkwavo ka vona so swi tani ke kambe ha ri kona laha hi le ku languteni ku hi swihi swin'wana leswi hi nga swi endlaka ku ri hi kota ku pfuneta vaakatiko va ndhawu ku ri ntirho wo dyondza na ku dyondzisa wu kota ku ya mahlweni
se loko hi ka hetsela mhlanga mi nga tsundzuxa mi ku yini ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka ku vativi va ta maxele va ha kombisa ku onge ti swa ha ri kulenyana no hundza leswi
hi sweleswo se leswi tsakisaka na tolo a swi so eh, leswi nga endleka tolo timovha ta van'wani vatirhikulori la laha hi va vonaka ti ta ku ta komba ku ri ti bohe maribye tolo mafasitere ma fayikile leswi kombaka ke ku ri um swiyimo leswi a xi a xi tsakisi xi nga humelela siku hambi rihi hambi sweswi loko mi languta njhe um mapapa ma le ku hlanganeni um ni moya se wa sungula swona leswi nga sungulisa xiswona ni tolo no toloku ende ka tindhawu tin'wana lomu swi nga endleka ka tona so um ni la va ta maxelo loko hi hlangana na vona na mixo va kombile ku um loko hi languta mepe lowa mpfula leyi ya ha ri kona mpumalanga k z n eastern cape western cape so Leswi kahle swi nga endla ku mundzuku hi vita nhlangano na swifundzankulu hinkwaswo ku ri ta burisana hi kota ku vona ku um ka tindhawu lomu vhele swo fana na leswi a swi endlekile va swi endlise ku yini vona na ku lavan'wana va nga le ka swifundzankulu swin'wana va nga dyondza yini ka sweleswo ku ri kota ku yisa ntirho wa tidyondzo ku wu kota ku hela lembe to tika hi yona ndlela leyi tatani mhlanga khensa swinene yana mahlweni mi hi vikela mahungu mi languta ku ku endleka yini xiyimo xo tika lexi tani hi ndhawu lomi nga hlangana xona hi khensini nkarhi wa n'wina inkomo i tatana elija mhlanga
khalanga pet mathebula eka afrika wa vulavula 12 to 2 musumbunuku ku ya fika ra vuntlhanu xiyimo xo tika swinene lexi hi nga langutana na xona etlhelo ra timhaka ta ta dyondzo eh ve ri ku na nhlengeletano na swifundza eh hinkwaswo swa nkaya hi ku lava ku ta languta xiyimo ku ri eh xana ko ta humisiwa ku yini loko xiyimo xi te tani eh n'wina kumbexana mi nga hlangana swiyimo leswiwani hi ri hi hundzisa marito yo chavelela ka lava va nga lahlekeriwa hi varhandziwa va voho hi swiyimo sweswi a swi kha swi hlamuseriwa hi tatana elija mhlanga ongeti xikwembu xi nga mi kota xi nga mi kotisa xi mi tiyisa hi nkarhi lowu wo tika kumbexana hi nga tsakela ku twa ni le ka n'wehe eh kun'we mi nga va swi vona swilo leswi n'wina mi nga tindhawini totoleto n'wina mi nga swikolweni swoswoleswo mi vone yini kolomu ku nga onhaka eh tinhundzu tete ti nge ti nga va ku ti onhake hi ndlela yo yeleyo eh mi yini n'we a hi mi tweneni hi le ka 0860002543 nakona ku eafrika wa vulavula hi le ka munghana lonene fm makomba ndlela na engetana kambe 0860002543 eh leswiwani swi ta va swi ta kota ku va hi kota ku twisisa ku eh xiyimo eh xi nga va xi kha xi vula yini hi tlhelo ra timhaka ta eh matshamele eh kumbe maendlelo ya swilo ngopfungopfu loko kha yi languta ka timhaka ta mabubutsa timpfula ta matimba leti ti nga le kuneni eh na mimoya leyi swi endlaka leswaku ku onhaka nhundzu hi ndlela yo yoleyo loko va ha languta va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ku lava ku vona ku um xana ku nga antswisiwa kwihi um hi ndlela yeleyo eh, n'wina mi ri yini kwala mi nga kona ka tindhawu teti mi nga va komi kha mi yingisela mi ri kona a hi bulenyana um eh, ku fika laha ka hafu ku pela awara yan'we hafu ku pela awara yan'we hi ta bula na tatana um na mec biscop makamu um kahle kahle vito leriya i basikopo ya eh vo nga ta va kha hi bula na vona eh eka nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa ku tanihi ndzawulo ve le ku voneni ka yini na swo eh va kunguhata ku endla yini tanihi ndzawulo ka xiyimo xa muxaka lowu eh ngopfungopfu loko ku ri na eh, miganga leyi hetelelaka yi ri hava eh, na timhaka ta eh, ta gezi eh, ka tindhawu to fana le ka ndindani le ka hlomela a ku ri ha network ku sukusela hi sonta ku fika namuntlha eh u ko n'wana ni rhumela hungu la ku haxe yi koho eh xiyimo xo tika swinene lexi vaaki va nge le ku hlanganeni na swona hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu se ke a hi ku timingiseriwa me nomboro yale ya ntolovelo 0860002543 eh hi kota ku twa ku eh mi ri yini eh hi ndlela leyo van'wana lava hi lave ku bula na vona i va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a a limpopo eh kambe swi tikomba va va ri ka swin'wana eh a hi lave ku va hi vulavula hi swo timhaka letiwani eh, va ta ta ta ku va miako yi kha yi hetelela yi yi hohloka kumbe yi haha eh, ku fana na xikolo lexi a ni nga mi byela hi xo xi hi ndlela yo yeleyo nomboro i 0860 002 543 eh, a hi koti ku n'wangulo wa wena wu ri yini andzaka leswi Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Mi ri xigangu swi ndla njhani? Na loko ku ri na loko ni ri na xigangu boot pet xigangu xa mi xo ni byela ku ri um n'wana wa mina yaloye na mi ni ta vona ku ri ni karhele ku sapota hala ni swa ka a nghena kwale vuphoriseni a nghena a karhi a hlupha ku ya va minus one problem hi leswi va endlaku swona va thola vasati va swigangu vana va vanhu wa vona va mani mani vo ante hinkwaswikwaswo leswi vana va kona n'wana kuma swo bi a ya yena a yi pfumeli u nywe rivala ta sinima kwale ma swi vona u ngheni njhani khalanga pet mathevula eka afrika wa vulavula 0860002543 nangona ku africa wa vulavula ka munghana lona fm makume mbirhi ntlhanu timinete ntsena ku bela wara ya khume mbirhi hi le ku vulavuleni langutaka timhaka ta eh matshamele ya swilo hi tlhelo eh ra timhaka ta mm, leti ti vulavulaku hi ma hi timhaka ta dyondzo eh, eh na ku hahluka ka nhundzu kumbe swikolo ku sweswiwani xiyimo hi lexi eh van'wani va vuye va hundza misaveni xiyimo xo tika swinene lexi eh mabubu tsalamana mimoya leyi na timpfula leti ko ti nga ri ku kuneni ti nga hetelela ti ti vanga swona xivutiso ku ta va ku ri ku laha n'we mi nga ko e, mhaka leyi hi vulavulaka yona yi mi khumbe ku fika kwihi hi leswi hi lavaka ku tiva swo ku nga si ba hafu kupelewara ya khume nharhu kumbexani loko se hi ya fika hi hi vulavula na mec hi ta va hi kha hi kota na ku twisisa ku okay um swi mi khumbeli um mec va swi tiva ke loko va nga se swi tiva hi ve hi va byela um hi ndlela yaleyo tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina eka tona 0860 nongonoko i afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene fm makomba ndlela a hi ku tumingisiro mina 0860 ku wena n'wangulo wa wena wu ri yini
kile afrika wa vulavula
kona moses lama velekiwe ahe botmos eh mhaka ya la ku vona la mhaka leya swakudya leswi swi exikolweni ya mhaka ya swakudya i khale siku swi dyiwa hi i khale siku swi dyiwa ni na vumbhoni nyana hi ku na un'wana wa ni to ka ni nga n'wi boxi mara wa ti tiva yena u rhandzi a ni fowunela a ku u lava ku rhwaleliwa swakudya kusuka la joni swi ya kaya Se ni n'wi vutisa ni ku swakudya muni swakudya swa loko u rhwala kusuka la Joni swi ya ka yena a ku i xitampa na swigodela swa hlampfi na masi na rhayisi mina e ni nge swi koti ku rhwala swakudya sweswo hi movha wa mina u lava ni transport yin'wani mi mi rhwala mi famba mi yisa makaya ha hayi but Moses ni ku a e ni nge swi koti ni nge swi koti swi a a- a- a mi alela yini n'we a yi- a yi ta tikiwa ngo movha ya n'wina kumbe a- a- a mo khola
a ni ngo khola a yi nga ta tikiwa ngopfu movha ya mina mara swilo leswi swi ngo yo huma hi ndlela yin'wanyana ivi hi ya kuma naswona ku loko ku jikajike na swi le bihava ku va ku ya khomiwa na mina n'winyi wa movha ee a ni a ni mi xezi ku ya khomiwa na mina n'winyi wa movha banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa afrika wa vulavula sweswo mingiseri wa munghana lonene fm kumandlela nangona kwi-afrika wa vulavula ka munghana lonene fm mike a hi hambana na swona sweswi eh, laha ya kona ku nge lunghi eh, i mike wa le castile u ri um n'wina khalanga mi faneriwa hi ku hloniphiwa hi ku hi vudokodela um ma tiva um hi ta mi vitana dr pat mathevula hawu hi mhaka yini na khale la eh kambe hambiswiritano mingisela munghana lona fm komba ndlela 0860002543 nakona ku eafrika wa vulavula eka munghana lona fm hi waxa twi kusuka haleni ha studio 2 eh hi le ku vulavuleni eh, hi timhaka leti ku nga ri khale ta va kha hi bula na mec ku na tindhawu to tala leti nga khumbeka eh loko swi ta ka timhaka ta eh mabubutsa kahle kahle i bubu eh, bubutsa eh i mabubutsa ku nga va xidzedze e xidzedze a ni vula ku swa xidzedze kumbexana se swi ngopfu hi ku na mpfula ku va ku hava phele ko va ko va moya lowu ngo tiyela hala na hala ivi wu katsana na ritshuri se wu thyiwa vito va ku bubutsa um wu famba wu tshovelela minsinya ti wu famba wu u hahlula malwangu eh u kavanyeta mphakelo wa vukorhokeri bya gezi ba- sweswo sweswo i mintlhontlho leyi eh, yi nga hetelela yi va kona mingiseri wa munghana lona fm sweswo hinkwaswo ku sukusela hi sonta eh ku sukusela hi sonta a na yena a zangi yi tlela kahle a ni ma ku tiva ku yi giyana loko loko gezi loko gezi ri famba giyana ah hileswo i ta tshama kahle i nga voni na nsuna na yin'we kumbe ku yitwa mara loko gezi ro thi sweswi ya swi kavanyeta ku ku haha ka tinsuna swi nga ha tirhi ayayayaya o oh, hi ku nga ta swi twa ku hano i le giyani eh, hi ndlela yaleyo kambe handle ka sweswo hayi khona eh handle ka sweswo eh ku sukusela hi sonta ko a ku na mpfula mpfula ya kona kumbexana yi nga yi lo sala yi na tolo hi ku ni twa va ku yi le kuneni giyani tolo kambe a ku ze ku ri na mpfula yo yini mani ko va ka ku pari tsuri rin'wana ka ku hazingi ku mimangwa leswiya swi ka swi hulule a hi ko ku cinca ka maxelo leswi hmm? vakokwa hina le ndhaku leyi um a va hamba va hisa nhova ku tshetsiwa lembe na lembe ku tshama ku ri ku tshetsiweni hi vo va nga hi fikisa laha hi nga kona hi ku ya hi lava va tivaka timhaka ta maxelo eh, se ve ri eh, ku hetelele ku va na na ku onhaka ka ka ka ka ka xiphemu lexi xi hi sirhelelaka ka miseve ya ya dyambu ni tshemba ku ku na ku na rito ra xitsonga leri ri tirhisaka ku vulavula hi ozone layer ne eh, ri ni famberile kambe ri kona se i swiphiqo leswi swi swi swi hetelelaka swi va koho loko hi kha hi langutaka timhaka ta ku cinca ka maxelo kambe ke mfumo wu lulame ku fika kwihi ke ku vona leswaku eh ku cinca ka maxele ku ku nga heteleli ku ti fika kumbe ku hetelela ku fika ka xiyimo lexi eh ku kavanyetaka kumbe ku teka vutomi bya vanhu ku ya hi leswi se swi nga le ku endlekeni ha ko hi ta bula na mec eh bascop makamu ta tsundzuka ku eh, holobye eh velinkosini hlavisa na vo va kha va kombisa hi timhaka ta hi laha ndyawulo yi nga ta tirha hi kona ku langutela ka voko ka mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe um ka timhaka ta ku xana va nga pfuneka njhani loko swi ta ka timhaka um ta ku lwisana na mintlhontlho leyi timasipala ti nga na yona hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi yeneni ya twa mahungu ya misava wa ri hambirhi ya ta emisaveni kusuka kwalano hi ta bula na mec bascop makamu laha a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona a yi amukeleni mec wa timhaka ta eh, ntirhisano wa mafumelo matshamelo ya vana na timhaka ta ndhavuko elimpopo mec bioscope makamu hi bula na vona laha hi twa ku tanihi ndzawulo ve le ku kumeni swiviko swa njhani loko swi ta ka timhaka um ta hoyihoyi leyi nga sunguriwa hi timhaka ta um mimoya leyi nge le ku beni hi matimba ivi yi onha miako eh, mphakelo wa gezi na swin'wana na swin'wana hi ndlela yo yoleyo mec nhlekani yi mamukele ka munghana lona fm inhlekani khalanga inhlekani eka vayingiseri va afrika va valavuya na munghana lonene i nge ni vula ku loko ku ri mina we hi dyondzini hi ku vuveri ku na xidzedze xidzedze hi lexi nga hindza hi kona la loko ri ku na leswiya swa khale mina we hi nga tiva swo uveri ku na nyoka yi kwatini swi vula ku nyoka yi kwatini yi hindza hi kona la ni vulavula ni ri na wena khalanga ni ri hala um masipaleni wa lipele nkumbi ka xifundhantsongo xa capricorn eh ni vhakele tiwadi to fika tinharhu kumbe wa 25 wa 26 wa 24 wa 23 Mm. xiyimo xa chavisa khalanga vanhu va vavisekini van'wani va weriwa hi tiyindlu van'wani va tsemiwa hi mazingi ma kha ma haha man'wani mazingi ma vona ma threpekini emisinyeni kambe lexi nga ku xindleni um ni famba ni nga ri nexe laha um va masipala wa district va kona va masipala wa local va kona tindzawulo kuloni ti kona ku fana na va social development sasa eh va kona la na va home affairs va kona va kha va ringeta ku pfuna lava va nga lahlekeriwa hi maphepha ma vona ku va ta kota ku kuma mpfuno mm. so hi ri ndzawulo hi busy ka wa 25 miti yo ringana ku tlula 200 yi vavisekini khalanga eh, a va ha ri na ko tlela ni nghene mutini wun'wani completely ri- a ka ha ri na ximbalo a ka ha ri na swakudya chukele mugayo swi tsakamina ku na nchumu i xiyimo lexi nga tsakiseku hi ri mfumo hi le ku ringeteni ku vona ku va pfunisa ku yini kambe lexi nga ku byelaka xona khalanga hi nge swi koti hi ri hexe hi ri mfumo swi ta lava ku van'wamabindzu va tshinela ku pfuneta mfumo ka leswi nga ku humeleleni haleni ni swi langutisa ni swi vona kahle ministara wa mina wa human settlement se ni rhumele team leyi ni nga ku tirheni na yona laha hansi ku vona ku hi va pfunisa ku yini hmm. ngopfungopfu ka timhaka ta matshamele swa tiyindlu hi le ku ringeteni ka ku tirha mara khalanga i xiyimo lexi xi nga ku vavisekeni hi nsota ni ve ni ya xibedhlele xa khensani um na vusiku ni kuma ku vanhu vo tlula thirty va vavisekini um a vo huma mugangeni ya makhakhaba ci va bode va eh, va dzumeri eh, nakona moya wu vavisini hala rithava wu vavisini hala ka sikhukhule nakona a hi tivi hi nga khoma ku yi tshika kambe hi ri mfumo hina swiyenge swa hina swa disaster leswi nga ku tirheni swi vona eh na ti-c t w ta hina lexi ni nga kombela ku xona ka vaakatiko a hi cooperateni lava nga huma ko va pfumala ko tshama va ri va makhelwani a hi va nyikeni a hi xi hina tanihi va vanhu va ntima ku hi ta lavela vanhu kereke kumbe holo va ya va tshama kona va ri lavakulu na lavatsongo a hi va accommodateni kwala va tshama kona hi tata hi ta va pfuna va ri kwala ka emimitini ya n'wina hi leswi ni tivaka hina vanhu va ntima hi hanyisaka xiswona swin'we Mm. Lo, loko loko swiyimo xi te tani eh, a swi siyangi ndhawu loko mi kha mi swi languta mi vona ongeti ku na leswi kumbexani vaaki a va ta swi endla ku va va sivele xiyimo kumbe a ku ri hava na koho mi nga tsundzuxa yini ka swiyimo swa muxaka lowu khalanga ni nge vuli ku xikolo xa va ta xi endla eh va ta maxelo a va kha va hi tsundzuxa lexi ni nga vulaka xona i ku loko khe hi tsundzuxiwa hi ndlela leyi a hi ringeteni ku vona ku loko ri khidzimbela kumbe ku biha a hi ngeneni makaya hi tshama kumbe hi vona lomu ku nga hlayisekanyana hi ya tshama kona swi nga fani na ku swi hi kume endleleni um ingaku a hi nga wu tivisiwangi eh mhaka leyi va lava nkarhi hinkwayo ya mhaka ya climate change hi leyi se hi tlhava hi saka ku swilo swa kona ku eh kumbe after effects ta climate change laha mi kuma ku moya yi ba hi ndlela leyi a yi fanele yi nga ri kona yi nga ri swona leswi ni nga vulaka swona i ku vaakatiko a hi tirhisaneni hi hlayisana tanihi va va vanhu van'we um hi pfunana loko xin'wana xi kume un'wana hi ndlela leyiwani hi ku la ni nga kona a swi hi ku i yindlu yo ya r d p kumbe i yindlu leyi a yi nga makiwangi kahle na tindlu letikulukumba ta ti-double story ti hahlukini um um hi mhaka ya moya leswi a wu ri xiswona hala ni nga kona
rito ra n'wina ro hetisela mi ri yini hayi a xa yi- xi- xiyimo lexi hi nga ka xo xa tika mec a mi twi ni yo a ni munhu wo ka ni nga vutisi mina mara swa tika mi hetisela mi ku yini na mina na mina kavanga swi ni tikele ni nghena muti wun'wana namuntlha mu- mukhukhu wu nga wa wela vanhu va ndzeni va makhale va ta va ta va pfuna va va humesa loko ni nghena la va tshama kona ni-
ماشي emisi ya ri vuye ri tsema na riqingho leriya kambe i xiyimo xo xo xo tika swinene um xiyimo xo tika ri vuye ri tsema emisi riqingho kambe um mhakankulu a hi yi twile um a ni swi tivi ku nga va ku endleka yini xiyimo xo tika lexi um lexi vanhu va nge le ku hanyeni ka xona um xiyimo xo tika um vanhu lava nge le ku hanyeni ka xona kumbexani a hi- a a hi tshameni yana hi tivutisa hi va ka hina kumbexani eh un'wana wa vayingiseri va mina i i bishop malumani bishop ni kombela mi nghena namuntlha mi mi mi ni twisa ku loko ni mi fona la riqingho leri ri ni cindana loko a a ri tlakula a mi twa mi ni byela ka- mi vona onge ti um xiyimo xo fana na lexi hi nga ka xona afrika dzonga u nge ti ku pfa ku va na nkarhi wun'wana loko ku va na ntungu wo duvulana ku duvulaniwa ku duvulaniwa ku duvulaniwa loko va na ntungu wa ku wa ka timovha ku wa timovha ku wa timovha ku wa timovha loko ri na ntungu wa maswisanyana swilo leswi vulaka swona sweswiwani a ku ri vhiki leri nga hundza ku ri fashion nyana ya kumbe tin'hweti mavhiki mambirhi ya nga hundza a ku ri fashion nyana ya ku ku hetelela ku va na na sweswo swa ku vanhu va vana va le ku dyeni ka eh organophosphate liya leyi ku vulavuriwaka yona swi hundzile sweswi se i swin'wana hi onhe yini tanihi afrika dzonga ri onhe yini vakani hi dyohele mani hi ku kumbe hi lo dyoha ku endleke yini hi tiko ra muxaka muni ni kombela hi yimanyana hi languta mhaka yeleyo hi twa ku tanihi rixaka hi loko hi ti languta hina vinyi ma ni twa ne um loko hi ti languta hi na vinyi hi ri yini e loko loko o o endla sweswo a swi ta hi pfuna loko hi ti languta hi na vinyi hi ri yini mm, a ni ta tsakela ku twa sweswo muyingiselo mehe nomboro yale ya ntolovelo 0860 002543 eh hi twa ku ni la ku hundza hi le mavhengeleni loko se ni vuya n'wina loko mina yi mavhengeleni mi nga yimi ku foni foni sani sweswo va ta teka tiqingho ta n'wina muhumelerisi ivi hi mbeka layinini hi pfunana hi va kaya
Khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa Vulavula, 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu.
i nongonoko afrika wa vulavula ka munghana lonene fm komba ndlela hi ku haxela wena twi kusuka haleni a studio 2 a a pulukwane hi lexi yimaka ni kombela loko hi nghena a hi vulavule xikongomelo ku lwa hi ndu- a hi ndhuma la a hi vulavuleni ku ma ma swi vona kumbe swo vona hi ma ntsena swilo leswi eh swo swo vona hi me ntsene kumbe na nghuma swi vona hi va ka yena swilo leswi ni vulavulaka hi swona swa ku xiyimo hi lexi a hi amukeleni no yingiseri wo sungula hi lowu nhlekani nhlekani kalaka a hi papa hi pfokele minjhani papa
a yi nga to tsema eh. foni hi kumile ku fambeni papa no ni le ku yimeni already a ni yimela ku maybe ni angula se ni yimeni inkomba
eh lexi ni langa ku xi vona mavonelo ya mina eh eh hi le ku nghenisiweni ka nghozi leyikulu a swi se- a swi- leswi a ha ri switsongo leswi nga ku endlekeni sweswi loko ku ri makhombo ka ha ri swa ha ri switsongo kalanga hi mavonelo ya mina tiko ra hina vurhangeri bya hina va hi nghenisa laha hi fanele hi nga ngheni kona timhaka ta ku vurhangeri hi va faka tinhompfu ka timhaka ta tiko ra ku fana na israel i swilo leswi nga kona swi nga written leswi swi nge cinci swi nga rito ra xikwembu ku ri eh a hi fanele hi nga faki tinhompfu ta hina laya so makhombo lawa ya marhamba ene hi nga ri aware ngopfungopfu ka ri hina hinkwerhu ku varhangeri va hina lava nga languteki swilo hi mavonelo ya mina ya xitichi lava lava lava swi twisisaka va ta nghena va swi va swi andzisa futhi van'wanyana kambe kambe loko loko ku ve hi sweswo swi vula ku ku um ku va hi nga nghenisi nhompfu phela afrika-dzonga yi nghenisi nhompfu yi kha yi dlaya munhu yi nghenisa nhompfu yi kha yi ku wena israyele i nga dlayeteli mapalestina
a hi swa hina ku avanyisa hambi kwala bibeleni ku kona jaha leri nga tiva ku i uriya a ringeta ku pfuna ntirho wa xikwembu a pfuna areka ku ri yi nga wi loko yi nga fambi kahle kasi the doing a ku ri a ku ri voko ra xikwembu a ri ku tirheni xikwembu i n'wi dlayile hikwalaho ka ku a ringete ku pfuna so a swi nga ri swa hina leswiya hina hi nga khongela hi ri le kule khongela ku rhula mm. mara ku huma se hi humela rivaleni hi ku ha lwa na israel we are against israel hambi matiko lamakulu ya misava leyi ma yi chava ma chava ku endla sweswo who is south africa
se se ku leswi van'wani va vulavulaka hi timhaka ta ku cinca ka maxelo na yini hinkwaswo ka n'wina a hi swona a swi endleki ku cinca ka maxelo ku endleka misava hinkwayo mara langutani matiko xikombiso israel e, brazil brazil yi endle hi good friday hi good friday yin'wana lembe leriya ra 2022 hmm. brazil yi endle xifaniso yi hlekisa hi xifaniso xa hosi yesu kreste before the end of the day ku va na disaster leyikulu ya Bra- brazil ya ku na sweswi ya ha ri ka hi nyika history ya brazil matiko yo hlaya ngopfu ni nga mi nyika ti-example ta ku tala ngopfu so lexi lavekaka i ku south africa yi yi le ka position ya ya ya ku hoxeka a yi vuli swaku loko u nga vuli nchumu ku fanele va nga swi endla ka russia va ku hina hi neutral um hi lava ku rhula loko a vo swi endla swi endle ka israel why va nga swi endli swona sweswi Mm, mm, so mm. that is the problem and the problem lewa is yi spiritual yi yi hi rhambela swo tala hina laha hi nga kona le akonuku vanhu va vulavula ku ri okay hi vone xidzedze ku na vanhu lava nga vona bolo it's like something like bolo ya ndzilo yi xiwa ka ku xiwa yi duvuka moyeni hi nkarhi wa xidzedze lexiya so swa ku swi vula yini a hi swi tivi neme se se hi huma njhani a mi ta ringanyeta ku a ku fanele ku ndleka yini sweswi a va tlherisi nenge wa vona va humesi nenge wa vona ka timhaka ta israyele Eh, ni vula ku lava lavaya va ka hi rhangela va swi twini va a va susi a va humi ka timhaka ta israyele hina vanhu ntsena hi ndla yini hina hi khongeleni ku xikwembu xi nyika direction ka varhangeri va hina a hi khongeleni hi tisola ri rito ra xikwembu loko vanhu va mina va nga titsongahata va va rila va khongela va cinca maendlelo ya vona mina xikwembu ni ta va twa ni ri kaya tilweni ni ta hawurisa tiko ra vona hi lexi lavekaka la south africa Name it rain. loko mo swi languta a timhaka ta south africa a hi a hi mhaka xidzedze ntsena langutani ku dana loku nga kona vanhu munhu wa suka a ri yexe a ya nghena ndyangwini a daya twenty ya vanhu a ri yexe hinkwaswo sweswo a swi vangi hi climate change mm, mm. so a hi swi voneni khalanga xikwembu a swi hi pfuni varhangeri hi va khongerisa hi kota ku vona va vona ndlela because a va yi voni ndlela ene yi ri rito ra xikwembu la m- a bofu loko ri rhangela ma ri rhangela bofu rin'wana va ta wela kheleni hinkwavo se hi ya ko kheleni Ai. Ah, ma- ma- ma vona leswa mabofu naswo se swin'wana a fanele mi nga yi nghenisanga kambe hambiswiritano ni mi twile sweswi mi nge mi tshava bibele ni hime mani ku mi kaneta um ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomu khalanga akhenza 0860002543 eh nangonoko iafrica wavulavula ka munghana lona na fm makomanda leyi khume ntlhanu timinete a yi se ba awara ya mbirhi awara ya mbirhi mahungu ya misava eh kusuka kwalano nangonoko dzuma la mina vuya mahlweni a hi amukeleni un'wana mingiseri lo nhlekani Saye minjhani? i pfukeni minjhani sweswi Enkokeni.
ha kendzo Khalangana swi tova ku le ku tikeni. Hi hina vinyi hi endlaka ku swilo swi fika ka xiyimo lexi hi nga ka xona. Loko mo langutisa a hi pfumeleli ka Bibele ku vekiwe milawu ya khume ya hosi hi Xikwembu leyi fanelaka ku hanya hi yona. I vanhu vangani va faku hi awara va dlayiwaka hi mavoko ya hina. Ku halatiwa ngati. va ta nga tshuki i dlaya a swi ri na xikongomelo swihlangi swa pfinyiwa ku ndliwa swilo swo lero kahlekahle swilo leswi a swi nga bibeleni hinkwaswo a u nga ku se hambi yo yi teka pheji liyani yi handuli yi hisa ivi se hi ti endlela sweswi hi ni hi swi lavisaka swona leswi ni nga swi twisisiki swi nga leswi mi vona onge ti makhombo lama hi nge le ku hlanganeni na wona ku katsa na ku dlawa ka vanhu onge ti i vusokoti ku katsa na sweswi hoyihoyi ya leya vana va ya hala na hala um loko ya hala vana va le ku tsutsumisiwa xibedhlele loko ya hala va tsutsumisiwa xibedhlele sweswi ku ve ri ku hundze nyoka yi la yi tekeriwe matandza ya yona se sweswo hinkwaswo mi vona onge ti hi lo swi vanga e ni swi vangaku hi le ku rhandzeni ka swilo leswi swo ka swi nga lavekeki ku hi swi endla hi pfala tindleve ivi nga ku na vafundhisi na vona va le ku honiseni bibele leya exoda i nga ku a ya ha pfuriwi etikerekeni a tshembi ku ya ha tirhisiwa mina va va hi hlaya va hi hlayisisa va dyondzisa vanhu yona E- exoda leya ku yini exoda 20 u nga tshuki u dlaya
sweswo hinkwaswo swa khume leswi nga vekiwa kwalaya ka yona mi swi languta mi tshama hansi mi swi languta ivi mi xiyaxiya vutomi lebyi hi nga ku byi hanyeni
Mi- mi- mi- mina yona kwalano a ni khomanga
hayi mina ni lala nga na yona a nghena xikan'we a va hi hlayela yona hi twa ku yi ri yini eh, eh, eh, hi ndlela mara ko va hi le ku opposeni ka swilo leswi swi nga laha hinkwaswo ni loko va ku unga hi na hi loko va ku unga hi na hi maswini hi tlhela swi nyika na mavito yo saseka wo n'wi loko ku dlayiwe munhu a ve ri wo n'wi susa mm. loko va ku ku yiva hi ni raha wo teka mm. loko va ku a swa hina hi raha rhandzani va swa ku hina hi swi nyika mavito mantshwa
nametwa mi le ku ni twina ni nametwini ivi hi heta sweswona hambi no teka hlengeleta mathayele ya twenty ni fika kwala khoneni ni ku mencisi ni malayita ku na la nga ta ni vutisa nchumu na hlekani ku tiveka ximoko xin'wana xa ntima xi ya xibakabakeni hlekani xi hosi a ku na la nga ta mi tengisa
ya mi jika ni ku mi tekanyana davulap mi ta kuma hopu ya ti-pampers so ri ku vula vito ra khampani yo karhi mi ya kuma mali leri ya lamaya ya e yo tirhisa micukumeta
mara mara sweswi hinkwaswo a swi ndliwa a swi ndleki a swi ndleki la south afrika-dzonga ntsena ni ngo kosa swi ndliwa matiko hinkwawo swi leswi a hi swona kumbexana khombo ri wena vanhu vanhu vo karhi na kona endzhaku loko swa ha sungula swa le tibibeleni a ko va na vanhu vo karhi lava va fika va weriwa hi khombo ra swilo ra mintungu yin'wanyana yo panichana hi ku tlula milawu yo karhi
mm, mm, mm, ni mi twini rero hi hina hi nga ku onheni hi onha hi swi nyika mavito yo saseka ku ndlela ku yini na generation leyi taku yi nga swi tivi ku ku onhaka yi twa ingaku i ku endla swa kahle
ni mi twini i mavonelo ya mina ni nga tivi ku ni ta va no mu boxisa kumbe njhani a mina ni lava la nga khoma exoda a hi hlayela yona um hi twa ku ve ri unga hi swa khume leswi a mi vulavula hi swo hi swihi kambe ni khensile tata ku khensa mina bote 08600025 a a ku na la nga khoma exoda 20 kwalano um ni vula la nga khoma exoda 20 Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. hi le ka munghana lonene fm makomba ndlela i khume timinete a yi save awara ya mbirhi awara ya mbirhi mahungu ya misava na eh imixo justice machines ya kusuka kwalano eh ta va hi kha hi twa n'we ku miri yini 0860002543 nongonoko i afrika wa vulavula ka munghana lonene fm makomba ndlela un'wana hi loyi nhlekani hi hlanganisa vona botpet na vayingiseri hinkwavo va na n'wanako wo duma wo yi nyingisaka mintirhweni hi ta wu yingisela wo duma i tsungurile we i tsungurile i ri timhaka tingani hi leri tiko ra lova afrika-dzonga we ri yini
hi mina na n'wina na lavaya va endla ku ku tiko ri va leswi ri nga xiswona Bostet. Tingati ta vanhu ti halaka hi masiku na minkarhi swi nga fanelangi hikwalaho ka mina na n'wina na lavaya matikhomelo ma hina ma masiku lama vumunhu byi humile endzeni ka vanhu loko dyambu ri hisa ra hisa loko moya wu ba wa ba mm. va kwihi vakokwani lava va a va pfumela ka ripfumelo ra vona ra ndhavuko ku hi pfuna va kona loko va hi khuza hi ra a swa ha endleki hi hina ma 2000 hi tlhe hi va proud hina vatswari va sweswi ku vana va hina a va twi i ma 2000 hi wona hakelo hi yona hakelo ya kona leyi nga ka yona bukpet matikhomele ma hina bukpet mm. a ma tshamisekangi lava va ku va ri kusuhi na mina hi masiku na minkarhi va swi tiva ku ni ri loko ko wa bazi ro ya a k z n xikombiso mindzuku hi ta twa ku we bazi ro ya north west mindlwana hi ta twa ku we bazi ro ya limpopo ene swi hi swi languta swi nga ri nchumu va kwihi vafundhisi ku huma va hi chumayilela vanhu a va ha chavi sweswi botpet ku va munhu a ri sangoma a dakwini a kha a famba swi nga twisiseki a va ha chavi ku ya yima mahlweni ka pulpit hi nsota ku ri ku tolo a ri a yi seveseveni a ri ku nyikeleni a dakwini mm. hi ku le ku tekeni eboksen na na mi moya leyi baku a yi bi ampumalanga a yi bi limpopo yi ba hinkwako mo laha ni tshamaka kona hi wambirhi wa vhiki leri nga hela ku be moya wun'wanyana na nhlikani hi mathu loko vuya hi kuma makhumbi swi wini na nhlikani hi mathu so mina a ni ta kombela vafundhisi na vakokwani va ripfumelo ra ndhavuko va huma hi va pfumelela hina va sweswi va endla leswi va swi tivaka ku hi ta kota ku phepha na mitu a ni na to tala butphe ni mitu ri buti thank you inkomo ai i vun'wana ni rhumela um ni ta yi hlaya loko ni ni heta ku teka miyingiseri loyi endlekani eyi loko a mi hlaya ni vhe ni yi twa a swi na mhaka mi pfukile botpet i pfukile minjhani hi pfukile he botpet ma tiva mhaka leyi ya timhaka leti humelelaka ta maxelo na ku dlayiwa ka vanhu na ku pfinyiwa ka vanhu no vona ingaku loko mhe ni yima xivonini ku hlamula hi xivutiso xa n'wina hi ku kongoma ni ku loko i yima i ti languta i vona yini Me no vona ingaku hi hi teke vutomi byo ka byi nga ri bya hina lebyi byi hanyaka hi byona bya hina tanihi maafrika botpet because loko mo langutisa botpet se vanhu va pfumela aka swilo leswi khale a ku nga pfumeriwi ka swona ma swi twisisa lela ro ripfumelo ra hina leri a hi ri na rona before a ha ha ri na rona se hi teke ma van'wani mapfumelo lama hi nga swi tiveku ya sungule kwihi loko mo langutisa botpet tikereka ti nga talangi A ni nge vula ku ri na yini na yini mara swa tiveka ku tikereke a ku ri leyi na leyi. Sweswi tikereke ti tele left and right. Hala ve ve he wa khongeleriwa i fiki yima loko u famba hi wheelchair he he loko u fika hala wa khongeleriwa i ta vona. Loko ku ri ku e Xikwembu xi ku tswale i nga voni kona munhu la nga ta ku cinca sweswo botpet a nga kona. Se hi adopt-e ngopfu rihanyo ro ka ri nga ri ra hina la misaveni that's why se hi hlupheka hi ndlela leyi hi hluphekaku hi yona. ya ende ende loko ri ku loko ri ku hi nga cince bot na ku mi nyika example botpet sweswiwani loko mukhegula a kurile botpet i ta twa vana wa masiku lama a kombiwa vuloyi mara hi fanele hi dyondza swo dyondza ehenhla ka mukhegula loyi swi vula yini sweswo i nhlamba phela loko u ta komba munhu lonkulu ku wa loya ku ri ku a wu tshami i swi vona hina khale ni hi tiva loko ni vhakachaka kokwani ni vuya ni manye huku hi khehele hala ni tsekiwa hi timanga masiku lama vanhu ku tluvhaka ka kokwana va ha swi lavi swi vula yini sweswo vanhu vo famba va va va sayina va ku va cata vanhu va ku va va hlanganisiwangi na mikwembu rini rini va ku va divhosile um swi vula yini sweswo a hi tlheleleni ka leswi hi nga kula hi kuma swi ri kona hi hanya hi xiswona hi vona ku a hi nge yi helo na sweswi langutani swakudya leswi dyiwaka botpete leswi vana va nga ku vavisekeli van'wana va faku na matsavu a ha dyi a ni se manje xin'wana na xin'wana ko xaviwa a ka ha rimiwa ndzhaka yi dyi na hi swi tiva ku ni fika ni cheleta ringhadana ra mina ende a ku dyiwa kwala jarateni ma swi vona kasi botpete nkarhi wa kona na swi twa xitsin'wana lexiya xi nga ze ti ni nghenelela ekoveke e va ka yini hi nga swi teki nkarhi wo ti vulavulela kambe yingiselani exoda 20 A- yo hlupha hi ku ai yo hlupha hi ku xipano hinkwaxo xa afrika va vulavula xa bibele ni yo rhumeriwa eh ni rhumeriwe o hi hi lowa ntukulu lowa ntukulu kambe i i birthday ya yena motla eh lowa ntukulu i birthday ya yena mufambisi wa xitichi eh Rosana Rose Chavalala hi tona n'wi navelela birthday va ku hi xava makhevi makhavichi yi mani hi swi tshika hayi mara hambi swi ri tani eh happy birthday bazali eh na n'wi vona kha n'wi hitela ku a ku happy birthday ma happy birthday ma a hi nge vuli ku happy birthday malume a ni ya wehe birthday yi ri wexe bazali e happy birthday ka wena mazala i khoma lembe ra vungani sweswi okay alright a hi hundzi kwalaho hi leyi exoda 20 se ku ze ni vulavula hi timhaka ta ku xipano xa afrika wa vulavula xi hava bibele i mhaka ya ku loyi a nga ni rhumela i ni rhumele verse 12 13 14 15 16 a ku ni hlaya toho ni ta ti hlaya mara mi yingisela 14 mi ta ni byela ku yi ri yini n'wina mi ri yini hi swona verse 12 yi ri xixima tata wa wena na mana wa wena leswaku u ta hanya masiku layo tala etikweni leri mina hosi xikwembu xa wena ndi ku nyikaka rona i 12 13 u nga tshuki u dlaya 14 u nga tshuki u oswa 15 u nga tshuki u yiva 16 u nga tshuki u u lumbeta munhu kuloni hi vumbhoni byo hemba hinkwawo teto i tivhese leti ni nga rhumeriwa toho eh, eh hi exoda 20 se mhana va kha va vula ku loko va ku unga hina hi ri loko va ku unga hina hi ri eh a ni kha ni byela muhumelerisi ni ku hayi Hi la va nge xixima tata wa wena na mana wa wena leswi mi mana wa mina na tata wa mina va nga lova swi vula ku ha ni humini ka leyi a na ha xiximi a ka ha ri ha yo xixima laha a ni onhi nchumu laha va ku nga tshuki dlaya a ni dlayi munhu um va ku nga tshuki wu oswa ni ponisiwile va ku u nga tshuki u yiva a ni tekixa munhu va ku nga tshuki u lumbeta munhu kuloni hi vumbhoni byo hemba se hi sweswo va ka hina na kona ku humelesiwe ncindani eric mavasa mina ni khalanga pet mathewu la hi hlangana na kona kolona kambe mundo ha hina hina hi vula ku kereka ni pfuli kambe eh. vayingiseri a va kha va vula sweswo oh, e-e